Fi wedi bod cwpl o weithiau i Aberystwyth, a fi wedi gwneud cwpl o fideos gyda Hansh, a fi wedi dod yma am Indian, a mae da fi tipyn o deulu yma hefyd. Mae'r ymateb wedi bod yn diddorol iawn, mae wedi bod yn eitha eang, mae wedi bod yn agored, mae 'di gwasgaru i bob fath a pobl gwahanol. Felly, mae'r ymateb o ran lot o ysgolion Gymraeg wedi bod yn gwych achos maen nhw'n gallu gweld reswm i sticio i'r iaith Gymraeg ar ôl ysgol. Um, mae hyd yn oed ysgolion Saesneg yn uh, Tredegar, ti'n modd, ysgol cyfrwng Saesneg, yeah. a maen nhw wedi mwynhau mas draw i gweld cyfleoedd i flogio, ennill bach o arian yn y Gymraeg. So mae'n apelio i nhw lot. A hefyd, fi wedi gwneud tipyn o ysgolion um, o gymysg fel um, cefndir nhw, falle maen nhw o Asia neu o Ewrop neu bob fan o'r byd, a o dan nhw dydd i sort of hyrwyddo bobl o gymysg. a wnaethon nhw mwynhau y dydd 'na hyd yn oed fwy. So mae wedi bod yn diddorol yeah. gweld pobl cefndir Gymraeg, cefndir di-Gymraeg a cefndir Saesneg. Joio. So mae yna lot fwy o waith i wneud, os fi'n gobeithio datblygu gwaith fi mynd o gwmpas ysgolion i greu digwyddiadau fwy, so fi eisiau datblygu rei mewn i ysgolion uwchradd a colegau yn bennaf, achos fi'n credu hwnna yw'r amser mwyaf um, bwysig i fanteisio ar bobl ifanc i cymryd diddordeb mewn y Gymraeg. Achos mae ma lot o bobl yn colli'r iaith nag yno yeah. wrth i ni gael yr ysgol. So mae eisiau y reswm olaf yna i cynyddu a cael diddordeb eto. bod erbyn i fi cyrraedd 2050, bydd gwallt gwyn yn fydda da fi, achos byddai hen. Okay? So, fi eisiau bwrw'r targed yma mlaen. Fi'n fi, fi teimlo fel berson sydd eisiau newid hwnna, falle cael e'n gynt. Pam allwn ni ddim cael y targed yna yn gynt? Gyn ni offa wneud yw gweithio gyda'n gilydd i datblygu system, I gwella fe, giniwch fe, wneud o gweithio gyda'n gilydd. Mae bron un miliwn o siaradwyr Cymraeg gyda ni. Ni tua fel 700,000 neu jyst o dan 800,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. So giniwch fe wneud yw gweithio'n galed i cael yr un miliwn, a wedyn 2 miliwn, 3 miliwn, sef poblogaeth y wlad i gyd. Yeah. So, os ti'n edrych yna fe o ochr yna, does dim lot o waith, mae dal eisiau rhywbeth cael ei wneud. Mm. So dyna pham mae rhaid ni gweithio gyda'n gilydd. Ydy, fi'n credu y peth fi wedi dysgu wrth wneud ysgolion yma, mae cwpl o unigolion mewn ysgol gyfan o gymysg, a y problem yw pan o'n i yn ysgol oedd neb ar gael i helpu fi pan o'n i yn teimlo fel o'n i yn berson unig neu o'n i'n berson o gymysg, oedd neb yna i fi deimlo'n gyfforddus yn y gymuned Gymraeg. So dyna pham amser fi'n mynd i ysgolion a ti'n gweld gwynebau nhw'n oleio mm. y pobl o gymysg neu o Pakistan neu, neu Twrci neu o Africa hyd yn oed. Mae gwynebau nhw yn o oleio achos maen nhw'n teimlo fel maen nhw'n gallu um, cyfuno gyda fi hefyd. Mm. Okay? So dyna pham mae'n bwysig i nhw cael gweld yr ochr arall, i nhw cael hyder a cael flas o'r cyfryngau. Sori doniol, oes, ok, so pan es i i ysgol yn Gydydd, fi wastod yn dechrau cyflwyniad fi a fi'n rhoi introduction bach, rhagarweiniad bach o be fi'n neud. A fi'n dechrau gyda, o ok, shwmae bobl, enw fi yw Amir a dwi o Rydaman. So rwy'n yn gwybod ble mae hwnna? A oedd un ferch yn y cefen, reit, oedd hi'n teimlo'n hyderus iawn. A oedd hi'n rhoi llaw i lan, ie, yeah, wrth i, Asia? Asia? Na, Asia, Rydaman, Asia? Ond oedd hi yn gwybod o, ti'n mo, oedd hi yn gwybod. Yeah. So Asia, dim quite, rydam man, na bach o twll o le, ond dim quite. So hwnna oedd y profiad doniol. Bwysig, bwysig iawn i dongos cymeriad hwylus mm. sydd ddim o ddifri. Achos hwnna'r ffordd gorau i denu sylw, i cael pobl, i gael diddordeb Dyna beth sy'n apelio at bawb dyddiau yma. Ges i pwynt yn ngyrfa fi, o'n i'n teimlo fel, ok, falle bod rhaid fi bod yn fwy serious, ond ti'mo, 'na be mae pobl eisiau gweld. A dyna'r peth bwysig amdano pobl Gymraeg yn gyffredinol, ni yn ffynnu, ni'n llawn gymeriad, mae eisiau pobl gweld hwnna. Nesa i fi, so fi mynd i datblygu y busnes yma un miliwn, i wneud fwy o digwyddiad. Fi'n gobeithio wneud fwy gyda'r cyfryngau megis teledu, radio, digwyddiadau, a hefyd fi'n gobeithio wneud fwy o fideos i farchnata cwmnioedd gwahanol hefyd. O, diolch yn fawr. Diolch i ti.